Ah, Maxi. Unyul.
Yuda mana kadhi mana kadhi magu. Idwa dhi kany.
Ada no ada mana adhi na matin. Nani kuri na kage. Adi din bi kega kibero men luga ni tu and fro cha. Tu and fro. Kwani kino ne dhiga kanye?
Tu and fro.
Bona jo bonji be ne penjwa gik mafuko. Ni abas live Nairobi for two kende. Tidwa ni nge seche mag mitokni gi orade. Ionge kata ikia kata ni ma dereva mane, ikia ni odiembe speed, kapenjo kata Nakuru ok ginyal lore gi la. Dong gari nyalo kata samoro ng'ato bi pod ogolo kore didwa ni ing'e gino. Moro mane jopuonj penjo mofuwo. Ne en uh, tap A fail tap B. And idwa ni ing'e tap mage to tap mage. Mar Uso pi. kine jok moko mane dhi olokore nyinge moko mag Facebook ni puod tap riak. Maja to ng'awa ga adier. lakini magzi ingeni wanu wachwira chwira joma riek ngano kata kaka ineno in you are very riek izum rie riek izum to ng'ano gima ng'eyo lakini pani sikul sani kidwa ni mondo josom maber ang'o ma mono mana sirikal yani eh. Yaani kar keto nyithindo bwana, okete keta ji sitare bwana. Kar keto nyithindo bede gik moko bench gi. Yeah. Bwana oket kata mana sofa, ang'o ma dang' timne ka gikete kata sofa, kombe moko mabeyo nikech siku sirikal to nyiewo sofa ok dita. Apenjo nyulo.
Mm. Ka koro so gi kombe mag bao man skul gi eh. ema ng'ato pod nyisi ni ninde klas koro koket sofa tome nindo mako yudi ni lesson yudi saa aboro tome ninde bao no mitho adiye koro koket sofa mano ana biro mine sikul gi neda iwe na biro gi buge kama buge onego bede no neta maketo tir moloyo to koro gin somo ma saa aboro go eh. an saa abiriyo yudo ka ji alanyo to ayiriye neda amuyo atwedo janindi Kare- But kata kare ka mano tamogi kare sirikal otim ni yande oket sikunde niya ji owe mudo nyoyo nyoyo noromo wan emiyo kata wiwa ok ti wan moloyo to wan ing'e ni wan jonam dala kocha wan jonam koro ing'e ni idwa pod idwa keti gi nyoyo dendi rami ka ni a e rimba nyoro gotieno idwa muodo ga nyoyo e sikul ka kwan be koro kopiro ipenjo ji gik moko miluongo ni algebra ka koro onego ket niya Hmm? ni ni skul sani ji omadha madha kata mana soda to ji ocham kata kuon gi gweno kata ng'ato ted kata mana pilau gi misala eh eh eh pilau gi misala eh ji ocham ji ocham kendo iyudo ni kata ja- jok moko biga sikul nyalo ga biro maber eh nikech sana sana kare ang'o ma ka koro mani tedo ga nyoyo sikul donge to jomoko ni yudo kaka wan giri wan ne pod wadhi adhiya sikul kanyo mondo wachiem yani wacham achama wiji wan ok wasom wacham achama wiji kanyo hapa kule hapa kule to wawuondo ji Kendo wan mane wauso nyaka yadh nyiri e sikul. Yadh nyiri. Mago wan gigo kod to mana gi mano joga mag Siomera kaka japuonj manyien nono ne ji buge. Eh japuonj ma koko donjo. Japuonj ma koko donjo siko ga making. Collect your books, collect your books. Ya ipenji to mag tang'o ya. To yude Mr.
Okinda moro. Mr. Okinda mosebedo kodu kanyo for. Useng'iyo kode.
Kichwoyo to ok non gugi. Ok non.
Chieng' mong'e ni gino dhi romo to koro idwa nono ni be ok onon. Iwinjo ni exchange your books ni roni omi rocha. Koro ka ng'ato dhi neno fupi, mano e gima an atamaraga, an buga na anono kian. Kata pod openj mani have you exchange? Mm. To ang'e nying osiepna moro iluongo ni Richard Osumba, en nyinge masomo. So mani yes it is, to koting'o Richard Osumba and you? to somo nying mono nono an no kanyalo lono bug ng'ato mana chuo ne tig nikech lit na ni kora dwara mo nyathi wadwa bwana ngamuke to kare jopuonje go kariak gadier nani eh, magzi Hmm? ang'o momiyo ka jopuonje riek ga ang'o momiyo pod gipe miyo ji penjo to nyithinde matimo Koro idwa- gitim penjo go ka giriek eh ka giriek kare penjo onego bed ni jopuonje matimo ok nyithindo
To kare ni Donge mano ni yie na riek. Mandri idhi omo ang'o e skul? Eh, Idhi omo e skul? mani penjo nang'o?
Idhi omo ang'o e skul?
Mano mag sibuor ni penjo.